Bajalanan kujuk-kujuk akhirnya umpat makan di rumah ipar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetamu pulang lawan ulun mata tinggi. Nah, kami ini sampai sudah di tampat tujuan. Di sini Hasna datang membawa kantung plastik yang isinya tatukaran jajanan si Hasna. Jadi gaskoi langsung haja masuk rumah. Eh, tahu-tahu sudah ada di padu. Langsung haja di sini acil-acilnya baparah nyu gasan masak bala makanan. Sini banyak banar pintu rumahnya di nah untuk bagian padu ini ada jua nah mambajam iwak sapat bumbu-bumbu kira-kira nih ada bawang habang lo asam kamar uye fixin langsung aja bila sudah lani buat tai lagi ke dalam iwak yang ini gasan dibajam tunggu hadangi satu mat

Ya kalo makan bubur kacang ni apalagi Rika wani wadai untuk. Kan wadai untuk bacampur bubur kacang sambil bapandiran. Karena ayamnya balum datang jadi dudukan ai di hembin dahulu nah mahadang ayam nah si bocil nih kada kamanakah bajalanan pakai sepeda listrik. Lungkung-lungkungan ai di hembin nah mahadang ayam datang sambil bapandiran paut jua sudah kanyang. Nah ya bang acil han sampai ta kesini sudah han mahadang-hadang hasna balum jua datang.

Umpat jua bakumpulan lawan bubuhan mamanya nah langsung haja si bucil datang jua duduk. Lanjut di sini dudukan pulang mahadangi ayam kada kadada gawian soalnya sambal sudah masak jua. Bapandir-pandiran ai di hamin sambil mahadang ayamnya masak. Nah sakalinya kada lawas ayamnya nah handak ulun talipun sakalinya ayamnya datang. Datang buhannya ai. Nah, di sabalah sini datangnya ayam tu maantarakan harga dua puluh ampat ribu sekilo habis tu yai nah lawan antarnya ka rumah. Ayamnya datang ni ancap ai lagi bagagawian handak maolah ayamnya ni. Pertama-tama ayamnya dikaluarakan dalam plastik hanya handak dicancangi dahulu atau dihiris-hiris. Nah, sambalnya sudah dimasaki kamarian tadi sambal masak asam juga. Nah, lanjut di sini ayamnya yang sudah batatak sudah babajam langsung saja dijarang. Dijarang pakai kawah. Lanjut di sini buhannya santai pulang mahadangi ayam masak kita ngemil dulu. Ngemilnya memutik di kabut ada limau besti ada jua bilungka. Nah, jadi nyaman aja mamanjuk. Tuntung mamancuk makanan pulang, kita gangan karuh basambal lombok, iwaknya iwak sapat yang tadi di bacam lawan jua ada iwak kaling bestiai nah beri kauti dahulu gangannya bestiai nyaman makan baimbaian kita ya kalo nah ada nang mangauti gangan ada nang mangauti nasi ada nang mangauti lombok akhirnya takumpul nyaman makanan barataan Nah, makanan barataan buhannya air ini tang hari sudah waktunya kami ini sudah makanan lanjut lagi nah imbah tu tang makan ini hendak basanga iwak lawan mancabugakan iwaknya ka dalam sambal soalnya acaranya imbah maghrib jadi kawa tasantai manggawi nah si bocil maraju handak bulik jadi kami ini handak ai bulik nah manangis-nangis ha handak bulik ja ulun kena tapi inya ni handak bulik jadi tulus sakana ai hati inya ni bulik Kami bulikan ai badahulu nah kena ai pulang ka rumah nih ka kemarian kah atau malam kah yang penting bulik dahulu melatar gadis nah langsut haja kami handak bulikan di tangah jalan singgah bestiing handak manukar guringan ngini kaja nah makanan projean pot nah sarangnya kada banyak haja pang dua bigi haja nah sosis lawan apa nih ngarannya kada tahu.